Maitei temimbo'e poapyha pegua, che José Oviedo iporã ñañemomandu'ami ikatuha ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta oñondive ñe'ẽ ombojoajúva ndive. Ñe'ẽ ombojoajúva ha'e hína umi mbo'epy ko árape g̃uarã. Pe apytépe jaikuaáta ñe'ẽndy, avei jaikuaáta ñe'ẽ ombojoajúva, upévare, upémarõ, upeichahágui. Tembiaporã opávo jahupityseva hína kua péicha he'i ñandéve omomba'e ñe'ẽ ombojoajúva, upévare, upémarõ, upeichahágui. Oipurukuaa ñe'ẽ ombojoajúva upévare, upémarõ, upeichahágui. Ha avei oikuaa ñe'ẽ ombojoajúva upévare, upémarõ, upeichahágui. Ko'ápe jahecha mokõi tapicha oĩva ysyry rembe'ýpe, ha he'i ñandéve péicha, Omaña hikuái jahechahína Rolfi ha Male ojojuhu ysyry rembe'ýpe ha oikuaase mba'éichapa ohasáta hikuái mboypýiri. Mba'éichapa Male? Mba'épa ikatu jajapo jahasa hag̃ua mboypýri? he'i chupe iñangirũ. Ombohovái chupe pe mitãkuña iporãmínte Rolfi ha ñaikotevẽ tape joajuha rehe jahasa hag̃ua mboypýri. Jaikuaamíta ñe'ẽndy ko'ápe mba'eichaitépa hína. Mba'épa he'ise ambue ñe'ẽ? Ha ápe jajoguere jahechakuaa mokõi tapicha omoñe'ẽva ojotopáva hikuái pe pláza ja'ehápe ñande chupe. Ajépa vy'arendápe oñomongeta hikuái pépe oñondive hína vy'ápe. Ajépa peichahágui nde ja ojoguerahátama hikuái ambue hendápe ja ikatu hag̃uáicha oho imba'apohápe hikuái. Ajépa ápe tapicha katu ohóta imbo'ehaópe. Jajuhu'e'ỹva ñandéve ñe'ẽndy ja'e haguéicha hína aje'i, Hesaho. Mba'érepa hesaho hikuái ra'e mba'éichapa ohasáta kuri pe ysyry aje'ive guare? Ajépa he'i ñandéve jahechakuaa pépe umi mokõi mitã oguapýva hína pépe ñaneirũ he'i ñandéve? Ajépa. Avei jahecha umi ambue oguatáva ha pykuéri he'i ñandéve, Ajépa, peteĩ oho tenondehápe ha ambue katu oho ha pykuéri. Ápe katu he'i ñandéve ñaníme he'i ñandéve, Ajépa, oñani ohóvo pe tapicha hína, ojapura ohóvo, upévagui ohechuka ñandéve ambue aravo. Jahechakuaa pe pohãnohára peve. Pohanohára, pe'a ojapóva ñande ñande ipohanóva ñande rasy jave. Ñe'ẽ ombojoajúva, ja'ékuri ñande umi ñe'ẽ ombojoajúva iñepyrũmbýpe ajépa. Vy'arendápe ojojuhu Male ha Rolfi oñomongeta hikuái hembiapo mbo'ehaopeguáre. Upeichaháguinte Rolfi hesaho peteĩ mitãkuña ohasáva ñanihápe. Ha he'i amóva ningo ñane irũ arami. Upémarõ he'i Male ha jaha hapykuéri ñaporandu ichupe mba'épa oiko. Og̃uahẽvo hendápe omba'eporandu aramíme ha ombohovái he'ívo, Che sy, oñeñandu vai upévare ñaníme ahaína aheka pohãnohárape. Jahechakuaa pépe mba'éichapa oñembosa'y pe moñe'ẽrãme upémarõ, avei jahecha upévare ha'iháicha ñandéve upeichaháguinte, ajépa? Ñe'ẽ ombojoajúva, umi ñe'ẽ isa'ýva ha'e umi ñe'ẽ ombojoajúva oje'éva, jahechákuri oñembosa'y pytãme ajépa pe moñe'ẽrã ñamoñe'ẽva'ekuépe. Ha umíva hína ha'e umi ñe'ẽ ombojoajúva ambue ndive. Jehecha jey he'i ñandéve jahechami tembiaporã mba'épa jajapóta. Jaiporu ambue ñe'ẽjoajúpe umi ñe'ẽ ombojoajúva. Pytũmbýre aguata. Ahendu aguatáva che rapykuéri. Mba'épa péva? Ñamoĩva'erã péicha upeichahágui. Pytũmbýre aguata upeichahágui ahendu oguatáva che rapykuéri. Péva ombojoapy hína ambue tembiapo ndive avei, ajépa? Ambue ñe'ẽ joaju ndive. Jaguereko péicha avei, Amba'apo heta, chekane'õ, apytu'u. Maitévapa peve jaipurúta hína umi mbojoajúva? Upémarõ amba'apo heta chekane'õ, upémarõ apytu'úta he'i ñandéve, ajépa? Iguy peve jaguereko péicha, areko ajapova'erã Ajuvoive, mba'eichaitétapa hína péva, he'i ñandéve, areko ajapo va'erã upévare ajuvoive. Péva ha'e hína umi joapyrã ombojaipurúva jepa ombojoapýva. Mohu'ã, ñanemandu'ami jeýna. Ñe'ẽ ombojoajúva, umi ñe'ẽ isa'ýva ha'e Umi ombojoajúva oje'éva, Penemaindu'ápa pe isa'y pytã vaekue moñe'ẽrãme? Upéva ha'éina umi ñe'ẽ ombojoajúva. Upémarõ, jaguereko avei upévare ha avei jaguereko upeichaháguinte. Ha ápe, jahecha jey umi mitã ojotopa vaekue ysyry rembe'ýpe. Jahechami, mba'épa he'i ojupe hikuái. He'i chupe, Mále, ha'ete pejajuhu ko tape joajuha, pévare jahasáma. Ombohovái chupe, Ajépa Rolfi, ág̃a ikatúma ñag̃uahẽ ñane angirũnguéra rendápe. Ojuhúma hikuái mba'éichapa oñombohasáta, ajépa. Néi, péicha ñamohu'ã ñane rembiapo, ñanemandu'áke ikatuha ñañemoarandu ñaimeha guive. Nde rehéntema oĩ remombarete hag̃ua nde kuaapy. Aguyje.